Illum se naqra l-ewwel kapitlu minn ktieb magħruf ħafna ilu li ħareġ fl-1985 u mbagħad reġa' ħareġ it-tieni darba fil-91 u reġa' ġie stampat għat-tielet darba fl-2016. Dan huwa ktieb klassiku ta' Trevor Zahra rempuċu f'belt il-ġobon. L-ewwel kapitlu jismu Ġuħ u Bard. Qatt rajtu ġurdien bis-seqi fil-ponta ta' mnieħru, fit-tarf ta' denbu u fix-xfar ta' widnejh? Li kieku nżiltu sa Wied Peprina fl-eqqel ta' Jannar u dħaltu fil-bejta ta' taħt il-ħarruba l-kbira, Kontu ssibu Ġurdien sewwasew bħal dan. L-Imsejken rempuċu. Mhux hekk biss, iżda bil-kefsħa, mustaċċieh iddendlulu 'l isfel u s-suf bellusi tiegħu sarlu donnu lanżit. Mhux ta' b'xejn li tgħaddi x'ħin tgħaddi minn quddiem biebu kont dejjem tisimgħu jgerger u jisħet lix-xhur kiefra tax-xitwa. U ibnu Rempuċellu kien ikollu jagħlaq ħalqu u joqgħod jissaporti t-tgergir ta' missieru bis-sabar kollu. Lanqas biss kien jażżarda jaqbel miegħu, aħseb u ara Imerieħ. Rempuċu qatt ma seta' jifhem kif il-Peter Ross, il-Bebbux u l-għasafar tal-bejt kienu joqogħdu jiġġerrew mal-wied bejn Diċembru u Frar, Dawk qed iħossu moħħhom kien igemgem kull meta jiftakar. Tassew trid tkun Peter Ross Bahnan jew Bebbuxu b'qoxra ħoxna biex tissaporti kesħa bħal din. Tabilħaqq li dik is-sena kienet għamlet kesħa eħrex minn ta' snin oħra. Mhux lil Qrimbuċu biss kienet tagħġġewwa, Imma ħafna kienu dawk l-annimali li żiedu it-tiben mal-kutri u issakkru ġol-bejtiet tagħhom bi tliet bibien fuq xulxin. Is-serp tant tgeddes li tgħaqqad waħda sew, u ma nafx min irnexxielu jħollu meta wasal is-sajf. Il-fenek l-aħmar ġiegħel liż-żrameġ kollha ta' taħt ix-xagħrin jitilgħu jorqdu fuqu biex isaħħnuh. Anki l-brimba ħadmet għaqbuta madwarha eħxen minn tas-soltu u saret donnha Dudu tal-fostqa. Imma żgur li ħadd minnhom ilkoll ma ġieb id-dinja fix-xifer daqs Rempuċu. Għax biex tkompli tgħaqad, beda wkoll jonqsu l-ikel. Fi tmiem is-sajf huwa u Rempuċellu kienu ħażnu ħafna ħarrub, qamħ u qxur tal-frott Emma b'dak il-bard kollu, Rempuċu aktar fetaħ l-aptit u kiel wisq iżjed mix-xtiewi ta' qabel. Ta' sikwit kien itenni lil ibnu li jekk mhux se jmur ifittex l-ikel, kienu se jmutu bil-ġuħ it-tnejn. U l-imsejken Rempuċellu kien ikollu jħalli l-kenn tal-bejta u joħroġ jara jsibx xi loqma niexfa. Imma fejn jaqbad isibha? Il-wied kien għadira waħda bl-għargħar tax-xita, u meta Qrimpuċellu kien imur lura lejn il-bejta idu f'idu, Rempuċu kien aktar jirrabja u jgirgirlu li allura aħjar ma ħareġ xejn, għax bil-ftuħ u bl-għeluq tal-bieb kien kessaħ il-bejta kollha, u li jekk dan ibnu ma kienx jinqala' biex isib loqma ħobż niexfa tassew ma kien tajjeb għal xejn. u li kien se jikber f'delinkwent bankilass u x'naf jien. U meta darba qren Puċellu sfidah bil-pulit biex imur ifittex l-ikel hu, qren Puċu riegħed il-ħarruba kollha bl-għajjat. Qallu li tassew irid ikun iben ingrat biex jistenna li l-imsejken missieru bis-seqi f'denbu, f'imnieħru u f'widnejh għandu joħroġ jiġġerra fil-beraħ tal-wied? Rempoċellu xtaq ifakkru li jrid ikun missier wisq aktar ingrat biex jistenna li daqsxejn ta' ġrejden joħroġ ifittex l-ikel fix-xita nieżla qliel. Imma deherlu li jaqbel isgħodd ħalqu u joqgħod igerrem l-aħħar ħarrubu bil-kwiet. Imnalla kien għalihom il-Peter Ross li ta' kuljum kien inewwlilhom xi ħaġa biex igerrmu. Darba kien iddubbalhom feles ġobon tal-ħakk u qorempuċu. Agħmel festa! Illum kul magħna Pit ir-Ross, stiednu Qrempuċu ixammem il-ġobna u jberraq għajnejh. Qrempuċellu, mur newwillu żewġ qamħiet milli għandna fil-kamra ta' ġewwa. Kemm Qrempuċellu kif ukoll il-Pit ir-Ross kienu jafu li fil-kamra ta' ġewwa ma kien hemm xejn ħlief tiben u ħuxlief. Imma biex jobdi lil missieru, Rempuċellu telaq 'il ġewwa biex ta' parsi jġib il-qamħ. Sadattant il-Peter Ross laħaq wieġeb, Grazzi, grazzi, xorta waħda, imma baqgħali ħafna qagħdi x'nagħmel. Minnek jonqos, feraħ Rempuċu. Ejja, Rempuċellu, ħalli l-qamħ fostu, għax il-Peter Ross mgħaġġel. U hekk Rempuċellu ħalla l-qamħ ta' moħħ missieru f'postu u ħareġ fil-kamra ta' barra biex isellem lil Pitirross u jiżigh ħajr ta' dik il-ġobna tfuħ li kien ġabilhom. Għalkemm kienet feles ġobon daqs nitfa, Rempuċu u Rempuċellu kilgħuha bil-qalb u damu jilagħqu difrejhom sal-għada. Iżda ġara li wara t-togħma bnina ta' dik il-ġobna, Rempuċu beda jtiehem kollox ħażin. La baqa' jifraħ bil-ħobż niexef u lanqas bil-ħarrub immermer. Baqa' jewden fuq it-togħma taqsam il-qlub ta' dik in-nitfa ġobon u kull meta l-pitir ross imur itektkilhom mal-bieb, Rempuċċu kien dejjem jittama li se jġiblu xi ġobna oħra. Eh, dik darba kienet, kien ta' kull darba jwieġeb il-Peter Ross, tistenna xejn aktar ħlief ħobż niexef u ħarrub imgħoddi. U kesħa u ġuħu xita Gerger Rempuċu, Dejjem norqod bl-istonku magħfus u dan l-imsejken ta' ibni qed jogħlob bis-sigħat. Rempuċu teftef żaqqu u l-laħam ta' dirgħajh iżda deherlu li aktar qed iżid fil-piż milli jirqaq. U ħabat se jipprotesta, imma missieru kien pront ħataflu denbu u kompla jgħid, Ara, Peter Ross, qatt x'rajt denb ta' ġurdien magħlub daqs dan! Tistħajlu tibna se tinqata' f'biċċtejn! Il-Peter Ross infexx jidħaq kemm jiflaħ u Rempuċellu daħaq ukoll, iżda Rempuċu kompla jgerger li matul dik ix-xitwa tant kien għolob li meta toqrob ir-rebbiegħa u joħroġ mill-bejta, żgur ħadd ma kien se jagħrfu. Int taf fejn missek kont tgħix? F'Belt il-Ġobon. Da x'jaħbat? staqsieh Rempuċu imkebbeb ballun qalb goat stipen. Ma nafx, żied jgħid il-Pitirross, imma jien qatt ma rajtha, imma Pirpirellu kien qalli li raha tassew. U daqq il-ġobon tagħha. Eqq! Din qatt ma smajtha ta! waqqaf widnejh Rempuċu. Qed tisma', Rempuċellu? għolla leħnu l-Ġurdien. Belt tal-ġobon! Imma fejn taħbat din il-belt? Min jgħix fiha? Issa ħe jien ma nafx, reġa' lpiet ir-Ross. Jekk trid tkun taf aktar fuqha, staqsi l-Pilpirellu. U b'dawk l-aħħar kelmiet il-Peter Ross felfel rixu, qabad il-bieb u telaq. Imma dak il-lejl Qrimpuċu ma setax jagħlaq għajn m'għajn. Beda jġib quddiem għajnejh ċapep kbar ta' ġobon mibnijin fuq xulxin, kull waħda itjeb mill-oħra, u huwa u Qrimpuċellu jieklu u jiġru minn ġobna għall-oħra bla xaba'. U fil-ftit ħin li raqad, Ħolom li s-siġar ta' wied peprina bdew ikabbru l-ġobon, bajtar tax-xewk tal-ġobon, qasab tal-ġobon, u saħansitra x-xita niżlet traxxax il-ġobon maħkuk. L-għada filgħodu Rempuċellu bilkemm ried jemmen lil għajnejh. Ra lil missieru joħroġ minn ġol-ballun tiben li kien ilu mkebbeb fih mindu għamlet l-ewwel xita, rah jitfarfar u jomxot mustaċċieh, rah jillixxa pilu, u b'leħen sħiħ semgħu jgħidlu, Jien ħiereġ! Rempuċellu ħaseb li kien qed joħlom. X'inti tgħid, missier? Daqq terġa' tibda nieżla x-xita! u llum kesħa aktar mill-bieraħ. Mal-lejl għamlet ħalba silġ, taf? U taħseb int li missierek se jibża' minn bexxa xita jew żibġa silġ? Fejn sejjer? staqsieh Ren Puċellu b'għeżan li missieru kien f'xi ħmar il-lejl jew ħmar il-għodwa. Għandi bżonn inkellem ftit lil Pirpirellu, wieġbu l-Ġurdien. Il-Pitirross qalli li Qalli li għandu bżonn xi parir mingħandi. Inti ibqa' ġewwa għax il-kesħa ma tiswiex għalik. U lebbet 'il barra bla ma ta żmien lil ibnu jistaqsih xi ħaġa oħra. Fil-beraħ tal-wied kien hemm kesħa x-xoq l-għadam ta' l-ixref ġurdien, imma oħroġ il-għaġeb, Rempuċu ma ħabbilx rasu. Telaq jaqbeż il-ġebel u x-xewk donnu fenek. Bil-ġiri beda jisħon u jiħmar, u sa ma wasal taħt il-ħarruba fejn kienu jgħammru Pirpirellu u Pirpirella, l-għasafar tal-bejt, Rempuċu sar għarqan xraba. L-għasafar ferħu bih u stidnuh jitla' ġol-bejta tagħhom, u skantaw x'kien li ġiegħel lil Rempuċu joħroġ minn daru f'kesħa bħal dik. Iżda Rempuċu kien donnu bla sabar u ma kellux f'moħħu joqgħod jaħli ż-żmien fi kliem vojt. Minnufih staqsa lil Pirpirellu dwar il-biċċa ta' Belt il-Ġobon li biha kien webblu l-Peter Ross. Tabilħaqq! wieġbu Pirpirellu. Issa ilu ħafna żmien! Hux tassew, għażiża tiegħi? dar jistaqsi lil martu li kienet mhedija tirranġa t-tiben tal-bejta. Hekk hu, hekk hu, qaltlu Pirpirella bla ma waqfet minn xogħolha. Konna għadna kif iżżewwiġna, żied l-għasfur, u konna morna safra 'l bogħod bħala btala ta' qamar il-għasel. Konna għadna żgħar, jien u marti. Hux tassew, għażiża marti? Hekk hu, hekk hu, wieġbet Pirpirella, ftit sara ma' tibna li ma riditx tidħol f'postha. U konna nifilħu ntiru, kompla Pirpirellu. Konna kuntenti tgħid x'kemm. Jien ridt nieħu lil marti xi mkien speċjali, f'xi post li qatt ma rat. U ħadtha f'Belt il-Ġobon? Qatgħelu kliemu u rempuċu fuq ix-xwiek. Konna waqafna ħdej post mimli kollu qasab. Tgħid xi ġmiel ta' qasab! Kollu bil-pjuma, donnu, reġiment suldati. Tiftakar għażiża tiegħi? Ekku, ekku! wieġbet Pirpirella hija u taqla' dik it-tibna li ma riditx tidħol f'postha. U mbagħad konna għaddejna minn fuq wied kbir, akbar minn wied Peprina. u fih aktar siġar u bajtar tax-xewk. Konna waqafna nieklu għand il-bsiepes. U x'kemm kienu temgħuna tajjeb, għażiża tiegħi! Hekk hu, hekk hu! qablet miegħu Pirpirella waqt li qamet biex tmur iġġib tibna ġdida. U belt il-ġobon! għajjat Rempuċu. Konna bqajna ntiru dejjem lejn tlugħ ix-xemx u waqafna nixorbu minn għadira kbira. Hux tassew għażiża! U dik l-imgħarrqa ta' belt il-ġobon? ħanġar Rempuċu bla ma ħalla lil Pirpirella twieġeb. Hekk hu, hekk hu. Bil-mod, bil-mod, għażiż Rempuċu! ħares lejh bl-ikrah Pirpirellu. Dan kollu ġara ħafna żmien ilu! U jeħtieġ niftakar kollox wara xulxin, inkella nagħmel xi tgerfixa. Moħħi m'għadux kif kien ta', Hux tassew għażiża tiegħi? Imma l-għażiża tiegħu kienet marret iġġib aktar tiben u ma setgħetx twieġbu, Hekk hu, hekk hu. Għalhekk waqaf jistennieha tiġi lura u sadanittant Rimpuċu għad igiddem difrejh u l-ponta ta' denbu bis-seqi. Imbagħad meta Pirpirella ġiet lura u qablet ma' żewġha li moħħu m'għadux li kien, Pirpirellu kompla jgħid, Belt il-Ġobon kienet tefgħa ta' ġebla 'l bogħod mill-għadira. Meta wasalna hemmhekk kien bil-lejl u ma stajniex narawha sewwa, imma kien hemm riħa tqila ta' ġobon mifruxa ma' kullimkien. Aħna ma tantx nagħmlu għalih il-ġobon, imma dik ir-riħa fetħitilna l-aptit U rsaqna naqru ftit minnu. Kif ngħidlek jien, m'hawnx ġobon itjeb minnu fid-dinja kollha. Rempuċċu kellu lsienu mdendel sa geddumu u għajnejh imqabbżin 'il barra aktar minn ta' żrinġ. U ta' min hi din il-belt? staqsieh jilgħaq il-ġobon mistħajjel minn Madufrejh. Xi għasafar tal-belt li ltqajna magħhom kienu qalulna li dik il-belt kienet tal-ġrieden bojod. Imma aħna ma rajna lil ħadd. Kien dlam ċappa. Rempuċu qam bil-wieqfa u tmattar. Neżikħa għin minn qalbi, Pirpirellu! sellem Rempuċu lill-għasfur. Storja tassew sabiħa! Storja xejn! għajjat l-għasfur infantas. Din hija ġrajja tabilħaqq! Hux tassew, għażiża tiegħi! U belt il-ġobon, Rajniha b'dawn l-għajnejn! Hux tassew, għażiża tiegħi! U l-ġobon, doqnih fuq li doqnih! Hux tassew, għażiża tiegħi. Imma Pirpirella ma setgħatx tlaħħaq ma' dawk il-mistoqsijiet kollha f'daqqa u baqgħet tinseġ it-tiben f'postu waqt li żewġha kompla jitmasħan. Rempuċu telaq jiġri lejn daru f'xita qliel u meta daħal imxarrab għasra, Rempuċellu trekken fil-kmajra ta' ġewwa għax ħaseb li kienet ġejja xi xenata. Imma xejn minn dan. Rempuċu qagħad jitfarfar bil-kwiet kollu, tkebbeb mill-ġdid ġol-kobba tat-tiben li kellu maġenbu u raqad raqda fonda qisu kien ġrejden ta' jumejn. Fil-jiem li ġew wara, Rempuċellu ra bidla stramba f'missieru. Beda joħroġ idur mal-wied ta' kull filgħodu, xita u mhix, u jiġi mgħobbi b'kull loqma ikel li jsib, tant li l-pitir ross ma kellux għalfejn jibqa' jnewwlilhom l-ikel. U kull meta Qren Puċellu kien jistaqsih għalfejn kienu qed jaħżnu dak l-ikel kollu, Qren Puċu kien iwieġbu biss, Għad niġu bżonnu, ibni! Issa tara! U kull darba li l-pitir ross imur jargħum, Qren Puċu arah jistaqsih, Meta se jibda jaħseb għar-rebbiegħa, pitir ross? Tgħid mhux daqs għoxrin lejl ieħor, iwieġbu l-għasfur. Sa fl-aħħar, ix-xita għejjiet u l-ajru beda jiddawwal. Fil-wied beda jinstema' ż-żanżin tan-naħal u t-tferfir tal-friefet. L-isfar niżel minn ma' wiċċ ix-xemx u ġera mal-għmudijiet kollha tal-wied. Fetaħ il-bukketti tal-qarsu u l-irdieden taż-żigland. Felfel iż-żibeġ tal-akaċja u beda jnixxef il-ħaxix. Il-peprin beda jixxabbat ma' qalb ix-xgħir. L-arja saħħnet u l-gremxul beda joħroġ inemmess mill-persjani tas-sejjieħ. Anki l-qanfuda bdiet toħroġ tonxor taħt iż-żebbuġa l-għolja. Lejla waħda, waqt li kienu miġburin ġol-bejta, Rempuċu dar fuq ibnu u b'ħarsa serja f'għajnejh qallu, Ibni, għada se tibda ħajja ġdida għalina. Għada mas-sebħ jiena u inti se nitilqu minn Wied Peprina għal dejjem. X'inhu? qabeż xi brejn Rempuċellu. Iva, ibni, kompla Rempuċu bl-istess ħarsa soda. Bħala missierek jien neħtieġ naħseb x'inhu l-aħjar għalik. Hawnhekk ġo Wied Peprina inti m'għandek l-ebda futur. La hawn ikel biżżejjed u lanqas kumdità. Ma jistax ikun li nerġgħu ngħaddu xitwa oħra bħalma għaddejna. Rempuċellu ma riedx jisma'. Beda jfakkru fil-ħbieb li kellhom, fil-gost li kienu jieħdu matul il-jiem tas-sajf, fl-avventuri strambi li għaddew minnhom, tant li l-bnedmin iddeċidew li jiktbuhom, u fil-festa famuża kull meta jkun qamar kwinta. Iżda Qren Puċu ta' kull darba kien itennilu, jiġifieri jirrepetilu, li jeħtieġ jaħsbu fil-ġejjieni u mhux fil-logħob tat-tfal. Għalhekk, għażiż ibni, temm kliemu Qren Puċu, wara xitwa sħiħa, naħseb u newden Jien qtajtha li mmorru nfittxu belt il-ġobon. Rempuċellu kien insiha għal kollox dil-biċċa ta' belt il-ġobon. Kien għaddiha bi ħrafa. Imma missieru żgurah li din kienet teżisti tassew. U dam siegħa jirrakkontalu dwar il-ġmiel bla qies tagħha, it-tjieba ta' ġobon speċjali u l-hena li kienu se jsibu ruħhom fih la jaslu hemmhekk. Ta' xejn karab Rimpuċellu, ta' xejn fakkru f'Qanfudinu, f'Żar Muġiġa u fil-ħbieb kollha tal-wied. Rimpuċu kien deċiż. L-għada filgħodu, qabel tlugħ ix-xemx, dehru żewġ ġrieden tilgħin mal-ħajt tal-wied b'sorra wara darhom. Ġurdien kbir jaqbeż quddiem u ġurdien żgħir miexi warajh b'rasu mgħaddsa. Il-ġurdien iż-żgħir kultant kien jieqaf iħares lura lejn il-wied li kien għadu qed jistenbaħ taħt ir-raġġi fietla tax-xemx. Iħares lura u jimsaħ imnieħru. Iżda l-ġurdien il-kbir baqa' dejjem iħares 'il quddiem u jimxi b'pass qabbieżi. L-għasafar tal-bejt kienu jidhru jittajru fuq rashom u leħen il-qanfuda nstema' jgħanni l-għanjiet ta' dari. Hi u tperreċ il-lożor. Imma l-ġrieden baqgħu tilgħin mal-blat tal-wied bis-soror fuq darhom. Sa fl-aħħar laħqu l-quċċata. Il-Ġurdien iż-żgħir ta l-aħħar ħarsa lejn il-wied għażiż tiegħu. Mesaħ imnieħru u kollox għeb wara l-blat għoli, imma l-mogħdija mnejn għaddew kienet miżewda peprin nofsu miftuħ, mimli kollu qtar ileqq, donnu qtar tan-nida. U hemm jintemm l-ewwel kapitlu mill-ktieb ta' Trevor Zahra Rempuċu f'Belt il-Ġobon.